Ka girwako rin migo tayi. Don't mean if you're going to work, nyakichio gokinyi miluokri maler mirwakri tidhi tich. Ah, wuon Abebo.
Hey. Eh. Irwako tayi nyaka sa. Koti kende gi wuoche modong'. Eh, wuon Abebo, bo ma ok idhi. Eh, Dona Abebo. Ng'e ni akiero tiji nyakichio gokinyi mirwakri maler ka ng'ama dhi tich mondo ibed gi mood mar tiyono. Ah, Koro kata ka awak at home, to an focus ni an e tich. Yawa na boke kaka lewni moko ka chat irwaki yawa irwakori kama yawa na bebo yawa to ine ot. Dong washing machine dong tiyo to kai kwani en wach Eh, mar. kata ka en washing machine no yawa dongo tiyo gi stima. Stima ta yero tiyogo to dong an machudo to pok a complain. Ah, ah, wuon abebo.
Boki te maber pare. Ulika ka lewni moko kanyo to irwako. Ya ita Ha? ber, nyar jaduong'. Mi go nyaka igo nyaka tai, nyaka sa.
To kata pase ma pok ago. Kata nyaka socks eh. Hey, una pare ok ber pare. Ah ah. Kare kare mos ng'won na ka kosoni. Hey, Kare watim ne ya, mina bebu. Eh, hapa ni kaki wacho ne. Aneno ka point no iwacho adier. Mm. Okitere bedroom kocha mondo walonyre. Ulonyoru gi ng'a? Donge ikonya lonyruok? To kwani ng'ama no orie rwakri kamae awuona bebo. Donge an aparo ni mondo arwakra vitich lakini koro kok mori mm. tera tera kocho mondo ikonya lonyruok. To en lonyruok mane ma koro wadhi time bedroom sani ya awuona bebo. Donge lonyona sati gi tai to walonyre to iduogo ah, ah. tich. En lonyruok mar okombe ok idhi ladhi to dhi lonyi donge irwako gi kendi. Donge irwako gi kendi. Wewe weche mang'eny. Wadhi adhi bedroom kocha cha mondo anyisi gima timo. Ang'o mitiyogo kawuono gokinyi? Onge gima asetiyogo. Eh, nikech aneno ka njugu machielo to pod ni kacha. Tera tera kwacha mondo alonyi e wigi. Eh, mona. Mang'eny go wadhi ng'eyo e headquarters. Eh, ma yeye nyaka achuo. Pok naneno ma kama. Ma pok inya neno.
Ma nenore mana kinde corona ni. Ing'e ni adwaro niya. By the time corona ni, wach corona ni rumo, onge luo neso, jaluo moro moro ma bro complain ni kia onge numbers luo Nyanza, ok bi wach kendo. Wadhi adhi. Ah, ma tok ber. Ai, mona. Onge gima ok ber ka wan kod yaye, wadhi adhiya.

Hey, hey, na bebo. Mano jaod. Jakabodo. Itimo ang'o ka kendo? Dong' abiro mana ng'iyo kaka idhi mbele gi wax ka. Yaluoko sande, we awe atik luoko sande command. Asayi, kik kik iwach gimoro, wawe atik luoko sande. Ah, naonge wach, an abiro mana ng'iyi ka. Ing'eni ka bet kucho tabit awinjo ka gomi koro Chunya nyisa ni mondo abi abed. Kiti mati mati titi ko ya wona biko yawa. Tiji no nyalo rito dong e kuma dhiye. Dong sani wan e lockdown. Aya look sendegi. Ni ka obed molil.
Mm. Penye bena bebo. Mm. Samoro mana nagogo kile. Ingine sani ok ane. Dong e- dong ilonye bedroom. Lony ta lony lakini kora temo manyi to kanene. Dong en mana e bedroom kanyo yawa. Dong okwaya e bedroom sani. Dong en mana e bedroom kanyo. Ok ikonya mondo adhi wang'eye. Wadhi ng'iyo ang'o wuon Abebo? Ok wadhi ng'iyo sa.
Wadhi ng'iyo sa dong sani ukelo nye bedroom sani wuon Abebo. Lony ta lony lakini koro kuma kete ma koro ruenya. To kare dhi adhi ng'i.
Ok itera mondo ang'i.
Dong isetieko tich.
Dhi adhi ng'i gine bedroom. Ya dakika abich kende tiduogo. Wuon Abebo ne jikon kaka oleni walos jikon yawa. Sende gi were go kata magi anyalo konyi loko kwa setieko ng'iyo sa. Wadhi adhi mondo waduogo ok wadhi. Tena ang'o matimore bedroom ka mesiko mani gik moko koro lala. Gik matimore kanyo to sa kende mwang'iyo to waduogo kati ko iduogo sende.

Wuon Abi bang' mechak biro mo ka. Eh, an kucho bet kenda kucho roma ma adwani mana abed abeda buti. Wuon Abi dong' asewene nyaka sitting room nyaka jikon. Kendo ang'o mechak ilawane ka wuon Abi? Ai terimo ososiep na pare ni bet abeta kucho kenda an otama adwani mana abed abeda kuma intie. To ise file returns go. Ah, filing returns mago gik manyalo rito nyalo tim bang'e. You are the main business guy. Wuon Abebo, ah ah, ahol yawa. Pare ni Amina Bebo, nitie monoko kama sani hinyore malich kwanza chakre gi wach lockdown ni. Gigombo gomba chuo machando gi e ot ok giyudi. Ah, ah, kare dhi wa ok item wa kuno. Ang'o mudwaro ga nyi joluo adier adier? Nyiew nagi. Eh? Ka in gi dichuo obet kod machiegni kama ikono chandi. Ka owuok oko nodhi bayo ukoni all women are dogs. Udwaro ga nang'o adier? Koro imbe idwa dhi bayo koko kaka nyisi no koro imbe idwa dhi bayo. An koma dwaro bayo en mana e bedroom kae perimeter ni ema baye. Wuon abebo yawa. Aol wuon abebo yawa. Iol chon nade to sapod nyako. Ah. Idwaro nang'o? To en mar okombe yawa. Ah, kare tim niya.
Mae chand mogik kende ma miyi. Chunga chunga ka mondo obed e kitanda. Gani gini kwa bet jariyo kata onyalo to. Eh, Koro kitanda ka maber kwa bul. Wona be ase yani awinjo ka yueyo mayom kae. Weya weya weya matin. Ka ok yom, ka mayom malich en ka. Kendo ka wan ji adi? Ji ariyo. Para para kwa bet ka ji ariyo kae. Eh? Wadhi yo mayo mono kaende. Ka ing'ino konya bet jare. Ani bi abia bet ka usida. Una una bi pare aol kodi. Aol kodi. Tiol chon manade ya. Ase weni kim ase weni nyaka kodi. Ena ome dwaro ya. Tiol chon kata lockdown poko rumo ya. Ten maro kombe gun abe. E maro kombe. Ok en maro kombe. Eh? Ing'eri kaka corona ni koro sibiro kamae. Onego beni wa make good use kaka koro wan wasekedore kamae. Onego beni wa spend more time wang'ere mono. Una poko so nitie ng'amotimo ni gik moko oko ka. Ano ng'e gimose timo.
To en ang'o wuon abe boyawa. En ang'o? An awone kata onego bed ni mor to in kendo. Amor nade wuon abi bo na ol. Asewe ni sitting, asewe ni kumoro amor. En ang'o ma chama dwa? Iol ang'o aol? En bedroom. Bedroom e mar okombe ya wuon abi bo yawo. Wabed abeda kae mondo walos weche wa kae ji ariyo. Ha wuon abi bo pare an kora ol. Ai ai ai. Digi digi digi jamama o. Efina obera na paro janaga. Nyathi masaina.